Gudde Moie Kanner, mir sinn haut nees beim Tuffy an der City Bibliothéik a mir hunn haut nees e flotte Video fir Äerch. Vill vun Äerch hu jo matgemaach bei eisem Moolconcours a mir kruten esou vill flott Biller geschéckt a mir wollten Äerch villmools Merci soen fir d'Matmaachen a mir hunn eng Rei vun Äere Biller benotzt fir d'Geschicht vum Tuffy an Duy nei z'erzielen. An jo, hei ass lo den neie Video mat äre Biller, mir hoffen äerch gefällt den. Ade. D'Bibbi trëfft den Dewey. Den Tuffy schafft an der Bibliothéik. Wann e Grupp vu Kanner d'Bibliothéik besicht, da weist den Tuffy hinnen, wou alleguerten Kannerbicher, Filmer a Lauschterbicher ze fanne sinn. Mee den Tuffy liest de Kanner och Geschichte vir. Geschichten iwwer Prënzen a Prinzessinnen. Geschichten iwwer Léiwen an der Bibliothéik. an Fräschen, déi net méi de Wee fir heem fannen, Geschichten iwwert béis Kären a gutt Eeër an nach vill méi. Nom Virliesen ass et Zäit fir ze bastelen. Den Tuffy an all d'Kanner molen esou gären a schneiden a pechen fir eppes Flottes ze bastelen, wat een herno der Mamma an dem Pappa weise kann. Den Tuffy war ëmmer frou an der Bibliothéik. Just heiansdo hätt hie sech gewënscht e Kolleeg ze hunn, mat deem hien seng Freed deele kéint. Wat den Tuffy net wousst, war dat den Dewey, e Köder, dem Tuffy ëmmer nogekuckt an nogelauschtert huet wärend de Kanneraktivitéiten. Den Dewey wunnt schonn eng Zäitchen an der Bibliothéik, mee hien huet sech ëmmer verstoppt, well hie ganz schei war an net wollt, dat d'Leit hie géife gesinn. Hie war dowéinst also en Expert am Verstoppen.

O mei, o mei, du hues mir awer Angscht gemaach! Wee bass du a wat mëss du hei? Weess du dann net Bescheed, datt d'Bibliothéik geschwënn zou mécht?
Dat, dat deet mir, mir wierklech leed. Ech wollt dir keng Angscht maachen. Ech sinn den Dewey an ech wunnen hei an der Bibliothéik an ech kann mech ganz gutt verstoppen. Jo, dat hunn ech gesinn. Ech wosst net, datt mir hei eng Kaz an der Bibliothéik hätten. Jo, ech liewe schonn eng Zäit laang hei, well ech sou gäre bei de Geschichten nolauschteren a bei de Bastelaktivitéiten nokucken.
Wierklech? Ass dat wouer? Ma géifs du mir gären hëllefen, nächst Kéier wann e Grupp vu Kanner laanscht kënnt?
Ech géif esou gären, mee ech traue mech net, ech sinn esou schei.
An an deem Moment huet sech beim Dewey eppes verännert. Op eemol krut hien de Courage fir matzemaachen an sot, Ok, ech wäert et probéieren. Tip top!
sot den Tuffy an huet sech iwwert säin neie Kolleeg gefreet. Den nächsten Dag hunn sech den Tuffy an den Dewey prett gemaach fir de Kanneratelier. Den Dewey war immens nervös an souz ganz roueg op engem Hocker. Souguer wou d'Kanner an de Sall erakomm sinn, huet hie sech net beweegt an huet nees ausgesinn wéi e Petzi. Eent vun de Meedecher am Grupp wollt den Dewey an den Aarm huelen, well en esou léif ausgesinn huet. Mee an deem Moment huet sech den Dewey beweegt En huet dat klengt Meedchen an de ganze Grupp erféiert an den Yui huet sech geschummt an d'Situatioun war him immens penibel an am léifste wollt hie fortgoen. Mee dunn ass den Tuffy bei den Yui gaangen, huet seng Patt ugehalen a sot. Moie Kanner, dat hei ass mäi gudde Kolleeg den Yui. Den Yui weess alles iwwer d'Bibliothéik a lauschtert mir gäre beim Geschichte virliesen no, genau wéi dir.
Dem Tuffy seng Wierder hunn den Dewey frou gemaach a berouegt, sou dass hie genuch Courage hat fir ze schwätzen.
Moien, ech sinn de Cours der Dewey an ech liewen hei an der Bibliothéik. Ech kennen all Verstopp an all geheim Plaz hei an weess wou sech all verluere Buch befënnt.
D'Kanner hunn den Dewey ganz bewonnert ugekuckt. Si ware ganz virwëtzeg a wollte méi iwwer all déi geheim Plazen an der Bibliothéik héieren. Wéi den Dewey de Kanner hir frou Gesiichter gesinn huet, konnt hien net anescht wéi einfach weider ze braddelen. Am meeschte gefält et mir awer, dem Tuffy beim Virliesen nozelauschteren an ze gesinn, wat fir wonnerbar Saachen hien ëmmer mat de Kanner bastelt. Also, wann et fir Iech an der Rei wär, géif ech haut gäre beim Atelier matman.
Den Dewey huet beim leschten Deel hesitéiert, well hie sech awer net ganz sécher war, ob d'Kanner hien akzeptéiere géifen. Zu senger Freed hunn alleguerten d'Kanner ganz kloer Jo, natierlech! gesot an Majo, sécher an kloer kanns de matmaachen! Den Dewey war immens frou. Hie konnt et kaum gleewen, datt d'Kanner hien akzeptéiert hunn. Den Tuffy war och ganz frou, datt säin neie Kolleeg sech getraut huet, beim Kanneratelier matzemaachen. Also sot hien.
Super! Dat ass mega! An elo wou dat gekläert ass, kënne mir mam Liesatelier ufänken an eng Geschicht virliesen.
An dunn ass den Tuffy bei säi spezielle Schaf gaang, huet sech e flott Buch ausgesicht an huet ugefaang mat liesen.